pobva panzi at time t is close to zero the aquarium is empty so this is an initial condition yatinobva tanyora panapa kuti when t is zero uh, h is close to zero right pobva panzi um, and water begins to flow uh, into it

uh, h to the power of half meaning to say rate yekubuda nayo haizi constant saka it means tenge taakutimes um, h to the power of half uyauya nani nake because panzi proportional to saka hatisi kutora h to the power of half as it is but tiri kufanira kutimes h to the power of half nake where k is a constant of proportionality but dai panzi the water is flowing out at a constant rate of h to the power of half ndo patailesa h to the power of half akadaro asi apa tikufanira kutoisa k i hope you are listening class right then tikabva ipapo tinofanira kucreata because question yedu yoda kuti tiwane dhdt tomushowa kuti aburitse izvi rapapa saka apa since taana dv over dt tinofanira kwana another differential coefficient yekuti tinozoshandisa chain rule handiti saka the other differential coefficient kuti ibude manje tenge taa kuti volume is cause to cross sectional area times the length of the prison handiti saka cross sectional area ndo iyi iri pamberi pakwe unotimesa h uyu nani na50 panobuda 50 h saka wakuti v is equals to 50 h then wo times a 50 h nelength kana kuti nedistance yekunobata another cross section kuseri which is 10 saka um, this is the volume or unogona ngokuti length times width times breadth you still get the same result saka 50 h times 10 anotiburitsira chii 500 each wobva wadifferentiator unobva wati divide what dh is equals to derivative ya500 h ndiyani ndi500 handiti saka taakuda kushandisa dv dt nadh dv kuti tigadzire dh dt uyawo ari kudiwa saka unobva wati dh over dt is equals to since dv dt ana dt pasi watiri kuda it means dv over dt tinomutora as what as it is tobva tamutimes amanje nereciprocal yadh dv mino tichengeta kuti dh pamusoro then tataisa dv pazasi kuitira kuti dv nadv vakachekana tinosara tine yatiri kuda i hope you are following uh, class right so tadaro manje takusabshuta zvinhu zviya zviya tenge takuti dh ovan dt is equals to dv over dt anova ndiye 2 minus k h to the power of half tomisa mubracket ari kutimesa chii ari kutimesa dh dv inova reciprocal yadv dh saka tinge takuti akutimesa chii 1 over chii vanobva 500 handi mukubata munyati wachona saka kuti uyu kei uyu arapa manje abude manje ndo pane this condition yatapiwa kuti when h is 1 dh over dt is cos to 0 coma 002 saka ndenge ndakuya pana dh over dt ndo andaisa 0 coma 002 is cos to 2 minus k open bracket since wati h ndi one apa kuya one to the power of half then apa ndakudivide ndakutimesa na one over uh, five hundred saka remember any number one akarezwa neany power anoramba ari one saka it means kuti mubracket munosara muna two minus k

anobuda ari one handiti saka it means kuti final answer yedu kuti ichibuda taakuchiti dh over dt is equals to 2 minus uh, h to the power of half which is good as root h times 1 over 500 ya yeah. since k wedu ndi 1 right so it means kuti answer yedu inobva yabuda iri dh over dt

by making the substitution x is close to 2 minus h to the power of half show that the equation in 1 becomes 2 minus x dx over dt is close to minus 0 comma 001 right so iwo zvaunoita panapa unotora um, answer yawawana pekutanga womboinyora tawana dh over dt right uh, is equals to 1 over 500 uh, 2 minus uh, root h ndoyatawana mupart b handiti then uyu watapiwa anonzi x is equals to 2 minus h to the power of half tinofanira kumudifferentiator using dx over dh todifferendeta zviri kuright uku handiti saka derivative ya ya two ndi zero then hafu yanotimesa chii minus uyu towana minus hafu then hafu yarapa tohatamulesa nani na one ani mapabata so panobuda dx over dh is equals to minus half h to the power of minus half then ndakuconnecta um, dhdt nadxdh kugadzira dxdt uyo ari apa ari kudiwa it means unoenda kuti dx divided by dt is equals to dh over dt uyo ari apo tom times nadx uyo ari apa uyo ovani uh, ah, is it over dh i hope you are following class right so twatamutimes ana dx over dh in such a way yekuti dh anochekana nani nadh so inobva yabuda iri dx over dt is equals to then dh over dt ndo answer yaya yatawana mupart 1 which is 1 over 500 uh, 2 minus 1 minus root h handiti ka tobva taitimesa na dx over dh which is minus 1 over 2 h to the power of uh, minus half i hope you are following right so kuti tisvike patiri kuda uyo akanzi 2 minus root h uyu akafanana nesubstitution atapiwa inonzi 2 minus h to the power of half so pana tinoita kuti dx over dt is equals to 1 over 500 open bracket 2 minus root h tati ndiye 2 minus h to the power of half saka pane ndakuisa x handiti ka ndobva ndati times minus half then uyu anonzi h to the power of half uyu tinomuwana nekumeka h to the power of half kuno kuthe subject saka inenge yakuita h to the power of half tomuendesa kuleft kunoku inenge yakuita 2 minus x saka it means kuti apa ndikuisa 2 chi uh, ah, 2 minus x apa i hope you right so apa tinge takuisa um, eh, h to the power of half

1 then tina x uyu then uyu 2 minus x to the power of minus half to the power of minus 1 taakumnyora sa 1 over chi ah, over 2 minus x right then taakutimesa both sides na 2 minus x kuti tisvike pashort that iri kudiwa so final answer inobva ita 2 minus x dx over dt is equals to minus 0 comma 001x since uyu neuyu anenge wakuchekana of what shown saka ndokubuda kwayaidi ah, kwayaita